мәшһүр булган Җәбраил хәдисенең шәрхе белән танышып китербез, таныша башларбыз сезнең белән. Бу зур хезмәт һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирсен дип, вакытта бәрәкәт бирсен һәм шушы хезмәт белән танышып чыгарга насыйп итсен. Әлхәмдулиллаһның рәхмәте белән әлеге хезмәтнең э, китап форматында да бар бу, әлхәмдулиллаһ. Менә шушы китаптан Укарбыз шул китап белән сезне таныштырырбыз иншааллаһ. Озын сүзнең кыскасы, әйдәгез хәзер мукаддимага кереш сүзгә керешәбез һәм хезмәтебез белән танышуыбызны башлыйбыз. Кереш сүз мукаддима. Бисмиллаһир рахманир рахим. Якынча ничек тәрҗемә ителде? Рәхмәт иясе һәм рәхимле булган Аллаһ исеме белән башлыйм дип. Кулыгызга алган әлеге китап мөселманнарга Җәбраил хәдисе буларак таныш булган бөек, мәшһүр хәдискә шәрх аңлатма булып тора. Бу хезмәтнең авторы зур галимнәребезнең берсе булган Мухаммад бин Салих аль-Усаймин, Аллаһ аңа карата рәхимле булсын. Амин.

Пәйгамбәребезнең саллаллаху алейхи ва саллям хадисләре тупланган китап. Шейх Усаймин бу сөннәт китабына шәрх кылып, мәчеттә дәресләр уздырган. Шушы һәм башка дәресләрен магнитофон тасмасына язырып барганнар. Күпмедер вакыт узгач, шейхның укучылары аудио тасмаларда җыелган дәресләрне язмача вариантка, кагаз битенә күчерү теләге барлыгын әйтәләр һәм бу эшнең бик тә мөһимлеген аңлаталар. Шәйхка бу тәкъдим хуш килә, һәм ул үзенең рөхсәтен бирә. Шулай итеп, магнитофон тасмасында булган дәресләр кәгазь битенә күчерелә башлый. Соңыннан Шейх Уфәмин бу язмалар белән таныша, тикшереп чыга. Аллаһның рәхмәте белән бүгенге көндә Шейх Мухаммад бин Салих аль-Уфәмин шәрих кылган Рияду Салихин хезмәте 6 томлы китапка тупланган. Төрле телләргә тәрҗемә ителә. Әлеге хезмәттән бик күп мөселманнар зур файда ала, гыйлемнәрен арттыра. Кадерле укучы, кайчандыр Ирак Гарабстан илендә гади бер мәчеттә магнитофон тасмасына яздырылган дәресне син хәзер үз кулыңа алып, үз телеңдә уку бәхетенә ирештең. Җәбраил хадисе бу бөек хадис. Шушы хадис белән танышып, нәрсә ул ислам, нәрсә ул иман, Нәрсә ул ихсан? Һәм динебез белән бәйле булган башка бик күп сорауларга җавап табабыз, кагыйдәләр белән танышабыз. Галимнәребез юкка гына бу хадисне умму сунна, ягъни сөннәтнең анасы, сөннәтебезнең асылы дип атамыйлар. Бу хакта китапны уку барышында җентекләп танышырсыз әле, инша Аллаһ. Әлеге хадис бар динебезне дә үз эченә алган. Бу сүзләребез һич тә арттыру түгел. Хәдиснең ахырында моның шулай икәнлеген раслап, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәссәләм бу кеше сезне динегезгә өйрәтергә дип килгән Җәбраил иде, дип әйтә. Димәк, әгәр дә син үзеңне мөселман дип саныйсың, динеңне өйрәнергә телисең икән, менә шушы хәдис белән таныша башла. Без мөселманнар Үзебезне Әһлүсүнә вәл җәмаа дип атыйбыз. Ягъни, үзебезне пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте буенча яшәүчеләр һәм шушы юлда берләшкәннәр, шул юлдан баручылар дип атарга яратабыз. Шулай дип күкрәк кагабыз. Менә чыннан да, теләсә кайсы мөселманга кара. Нинди генә инануда булмасын, нинди генә үзен мөселман дип санаган теләсә кемгә, теләсә нинди фиркага кара, нәрсә диләр? Без әһле сунна вал җамаа. Без әһле сунна вал җамаа. Әмма ни кызганыч, әйткән сүзләребез хаклыкка туры килми шул. Бу сүзләребез ни бары буш сүзләр генә булып кала. Әгәр дә без үзебезне сөннәт әһелләре, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте буенча яшәүчеләр дип күрсәтергә телибез икән, димәк, без Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтен өйрәнергә тиеш булабыз. Менә бу атамагына да шуны күрсәтә, әһле сөннә, ягъни сөннәт әһелләре.

Ягъни пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям тормышы, аның сүз гамәлләре, гыйбадәтләрне башкару тәртибе, кешеләр белән муамәлә кылу кагыйдәләре һәм динебездән булган башка бик күп хөкемнәр белән таныша алабыз. Бары шулай гына. Бары шулай гына бетте китте бүтән бернинди дә юл юк. Хакыйкый пәйгамбәребезнең динен, пәйгамбәребезнең юлын өйрәнәм дип әйтәсең икән менә. Бетте бары тик син пәйгамбәребезнең хәдисләре белән танышып кына. Куран инде әлбәттә, пәйгамбәребезнең хәдисләре белән һәм сахабәләрнең аңлавынча гына динне аңлый аласың, хакыйкый динне тота аласың. Менә шушы урында үз-үзебезгә сорау бирик әле.

Каш җимереп, зур канәгатьсезлек кичереп, аны кабул итмичә, харам нәрсәдән качкан кебек качабызмы? Шундыйлар да бар, субханалла. Пәйгамбәребезнең сүзләре, пәйгамбәребез менә шулай дип әйтте дигәч, субхананың давлениесе күтәрелә, субханалла. Шуны белегез,

ягъни сөннәт иңдерде. Имам Аш-Шафии рахимахуллаһ булай дип әйткән. Аллаһы Тәгалә китапны искә ала, һәм ул Коръән. Аннары хикмәт хакында әйтә. Мин Коръәнне белүчеләрнең хикмәт, ул Аллаһ илчесенең сөннәте дигәннәрен ишеттем дип әйткән. Бу Ар-Рисале хезмәтендә килә.

Әлеге сәхабә хакында бер-ике сүз әйтеп китик. Әле менә китапның шулай ук менә без әле хәр уку барышында моны карап китербез. Әлеге китапның өстенлекләреннән шулай ук нинди дә булса сәхабә исеме искә алына икән, менә шул сәхабә хакында бер-ике сүз булса да, монда мәгълүмат бирелеп кителә. Менә Әл-Ирбад бин Сәрия дип әйттек.

Анда менә шул Аль-Ирбад бин Сәрия радияллаһу анһу нәрсә ди? Пәйгамбәр үзгә шундый нәсихат бирде, һәм шушы нәсихаттан безнең күзләребез яшьләнде ди. Менә шуны күз алдына тотыла монда. Ул хиҗри исәп белән 75 елда вафат була. Аллаһ аннан разый булсын. Амин. Менә ул пәйгамбәребезнең менә шушы сүзләрен хәбәр итә. Бу үзек хадисның. Дөреслектә миннән соң арагыздан озак яшәүче Бик күп низах таркаулыклар күрәчәк. Шуңа күрә минем сөннәтемә һәм туры юлдан баручы изе хәлифләрнең сөннәтенә тотыныгыз. Аңа, ягъни сөннәткә урт тешләрегез белән ябышыгыз ди. Әле хадисне Абу Дауд китерә 46-07, Әт-Тирмизи 266 һәм Әт-Тирмизи әле хадисны сахих дип атаган. Менә субханалла. Машалла, пәйгамбәребез бит инде үзе исән вакытында әйтеп калдырган. Нәрсә дигән?

Аларга урт тешләрегез белән ябышыгыз ди. Ни өчен урт тешләре белән дип әйтелә? Ни өчен менә алдагы тешләр белән түгел? Чөнки без беләбез, әгәр син нәрсәгә дә булса урт тешләрең белән ябышасың икән, сине теге шатыртатып тотынган буласың. Әгәр син алдагы тешләрегә генә нәрсәне дә булса теге капкан булсаң, кемгәдер әйтсәң, мәле әйдә тартып алады бу әйберне дип. Ул чик, сразу гына тарта да алашлай бит, алдагы тешләреңне электергән булсаң. Ә урт тешләрең белән шатырдатып капкан булсаң, әгәр кеше тартырга тырыша икән, ул аны аңа бик авырга туры киләчәк, бәлки әле тартып та чыгара алмас синең авызыңдагы булган шушы нәрсәне. Шуңа күрә дә пәйгамбер диде, урт тешләрегез белән ябышыгыз ди. Менә шушы сөннәтемә. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям тагын болай дип әйткән, "Миңа Куръан һәм аңа охшаш нәрсәдер бирелде" дигән. Әбу Дауд китерә 46.0 һәм Әсилсилә сахиха хезмәтендә дә килә 28.70. Бу һәм моның ише дәлилләрне бик күп китереп булыр иде. Тик без болар белән генә чикләнербез. Фикеребезне җөпләп шуны әйтик. Әгәр без үзебезне мөселман дип атыйбыз, Мухаммад Аллаһның илчесе дип шәһадәт китерәбез икән, димәк, аның сүз гамәлләрен яшәү рәвешен үзебездә булдырырга тырышырга тиешбез. Бары шул очракта гына, чыннан да, Мухәммәд Аллаһның илчесе дип шәһадәт китереп, хакны сөйләгән буласың. Ә инде Мухәммәд Аллаһның илчесе дип әйтеп тә, аның сөннәтен өйрәнмәсәң, Пәйгамбәрбез болай дип әйткән, Аллаһ илчесе шулай эшләгән дигән сүзләрне ишеткәч, ачуың килеп, йөрәгеңдә зур авырлык хисе сизсәң, ул чагында синең хәлең бик тә кызганыч, бик тә куркыныч. Әйткәнемчә, мондыйлар да бар һәм әз түгел, субханалла. Кадерле укучылар, Кулыгызга алган әлеге китап сезне пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям пак сөннәте белән таныштыра торган хезмәтләрдән. Шушы китапны укып, Сөннәттән булган бик күп мәгълүматка ия булырсыз. Аллаһка, пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям гыйбадәткә булган карашны тагы да камилләштерерсез, сөннәтне өйрәнүнең тәмен тоярсыз дип ышанып калабыз. Шәйх Усәймин рахимахуллаһ аңа карата киң рәхмәтен, э, Аллаһ аңа карата киң рәхмәтен насыйп итсен. Хакыйкый галимнәргә хас рәвештә Һәр сүзенә Коръәннән һәм сөннәттән дәлил китереп, укучыларга аңлаешлы, гади тел белән мавыктыргыч итеп динебезнең нигезләрен аңлатып бирә. Китап белән танышу барышында сез үзегез дә моңа инанырсыз, инша Аллаһ. Китапны укыган саен суга сусаган кеше йотлыга-йотлыга сусавын баскан кебек, үзегезнең дә хакыйкый гыйлемгә, Коръән һәм сөннәт гыйлеменә сусаган булуыгызны аңларсыз. Шушы гыйлем диңгезендә йөзеп, җаныгызга әйтеп аңлата алмаслык зур ләззәт, күңелегезгә тынычлык табарсыз дип ышанабыз. Моның башкача булуы мөмкин түгел. Хак динебезне өйрәнү, сөннәт белән танышу тискәре хисләр уята аламы? Юк, әлбәттә. Кадерле укучы шушы китап белән танышу барышында сөннәттән булган бик күп мәгълүматка ия булачак иншалла. Уйлап кына карагыз әле. Шушы бер хәдисне шәрехләп китер өчен генә дә Шәйх Усәймин ни кадәр аят, ни кадәр хәдис китерә машалла. Әле укучы өчен, ягъни синең өчен хәерлелек моның белән генә чикләнми. Әгәр дә син пәйгамбәребез, Аллаһның илчесе дигән сүзләрне укыган вакытта салават Әйтергә онытмасаң, һәрдаим әйтсәң, ул чагында Аллаһта никадәр зур әҗергә ия булачагыңны онытма. Мөселман кешесе пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва саллям телгә алган вакытта һәр вакыт аңа салават әйтергә тиеш. Хадисләрдә хәбәр ителгәнчә, салават әйткән өчен бик күп әҗерләр каралган. Әйе, менә хәзер дә менә безнең каршыда утыручылар да, һәм менә бу язманы тыңлаучылар да ишетәсез икән, пәйгамбәребез Аллаһның илчесе дип кычкырып, кычкырып дип үзегез ишетерлек итеп саллаллаһу алейхи вассалам дип әйтегез һәр вакыт. Менә шундый сорау. Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи вассалам кайсы вакытта, нинди мәҗлисләрдә күп итеп салават әйтеп була? Әлбәттә, бары тик аның сөннәтен өйрәнә торган мәҗлесләрдә генә ә Җәбраил хадисе белән танышу ул сөннәт белән танышу мәҗлесе. Сөннәт белән танышканда исә Аллаһ илчесенә саллаллаһу алейхи ва саллям әйтелгән салаватның туктап торганы да юк, әлхәмдүлилләһ. Сез моңа үзегез дә инанырсыз, инша Аллаһ. Менә әле менә шул керешне генә укып та әле, субханалла, без ничә мәртәбә әйткәнбездер инде, саллаллаху алейхи вәссәләм дип. Ә бер салават өчен Аллаһ Тәгалә сине нишли? 10 тапкыр искә ала, машалла. Шушы хезмәтне

Шулай итеп, әлеге китапны шушы ике хезмәттә искә алынган кайбер файдалы мәгълүматлар белән дә тулыландырырга, баетырга тырыштык. Ягъни, гадисе белән әйткәндә, әлеге Җәбраил хадис дигән хезмәттә өч хезмәт бергә тупланган. Ләкин асылда шул Риаду Салихин Шәйх Усәйминнең шәрхе. Бу менә безгә дә татар теленә тәрҗемә иткәндә дә, әлхәмдүлиллә, э, аудио дәресләргә без тукталдык шулай гыйлем эстәүче кардәшләребезнең, остазларыбызның аудио дәресләренә. Шул аудио дәресләрендә карап, китапның оригиналын да карап, менә шулай иттереп, иншалла, ике яктан да карап, аламаган нәрсәләр шул аудиога, язмага нигезләнеп шулай иттереп әзерләнгән хезмәт бу. Шуңа күрә дә менә китапта әйтелә. Аудио дәресләрнең кайбер урыннарында галимнәребезнең сүзләренә нигезләнеп, бик тә файдалы булган искәрмәләр, аңлатылып, э, аңлатмалар биреп кителә. Ул искәрмәләрне шушы китапны укучыга ирештерү файдалы булыр дип уйлады. Шулай итеп, сез бу өстәмә мәгълүмат белән китап битенең аст төшермәсеннән таныша алырсыз. Шулай ук әлеге аст төшермәләрдә Гыйлем ияләренең сүзләрен китереп, э, минем тарафтан куелган кайбер искәләп искәрмәләр дә урын алды. Хәдисләрне тапшырганда автор кайсы да булса сахабаның исемен телгә алган булса, китапны укучы бераз гына булса да динебезнең сөекле сахабалары, Аллаһ алардан разый булсын. Менә шушы э, бөек сахабалар белән таныша алсын дип, аз төшермәдә шул сахабә хакында кыскача гына мәгълүмат куярга тырыштык. Китапның ахырында Аллаһ күпме җиңел әйткән, шуның кадәр бу хезмәтнең авторы, бөек галимебез Мухаммад бин э, Салих әл-Усәйминнең кыскача тормыш юлын китердек. Ягъни биографиясе дә бар Шәйх Усәйминнең. Югарыда әйтеп узганыбызча, Җәбраил хадисе ул аерым китап түгел, ә меңәрләгән хәдис тупланган җыентыктагы бер хәдис кенә – Шул сәбәпле гарәп телендә Җәбраил хәдисендә карап кителәчәк темаларның бүлекләрнең эчтәлеге күрсәтелмәгән. Без исә укучыларга кирәк бүлекләрне эзләп табу уңайлы булсын дип китапның эчтәлеген төзедек. Әмма ул эчтәлек китапта карап кителә торган бар мәгълүматны да яктыртмый. Китапның үзендә исә шәргый сораулар, кагыйдәләр һәм башка бик күп файдалы мәгълүмат яктыртыла. Шуны да әйтеп китү урынлы булыр, Адәм баласы башкарган бар эштә дә билгеле бер хата кимчелекләр, җитешсезлекләр була. Хата кимчелекләрдән бары тик Аллаһның китабы гына сакланган. Моның хакында Аллаһ былай дип әйтә: "Валау кана мин инди гайриллаһ лаважаду фихи ихтилафан кафиран". Әгәр дә ул Аллаһтан булмыйча, ягъни менә шушы Коръән, башка берәүдән булса, алар анда бик күп каршылыклар табарлар иде ди. Ән-Ниса сүрәсе 82-нче аят. Имам һәм хафиз Маъмар бин Рашидтан шундый сүзләр хәбәр ителә. Әгәр китапны 100 мәртәбә тикшерә калсалар да, хәтта ул чагында да аның төгәлсезлекләрдән котылып калуы икеле дигән. Шулай бер вакыт Әл-Кады Абдурахман Әл-Бәйсәни үзенең китабында киткән кайбер хаталары өчен акланып, шул кимчелекләрне күрсәткән Аймат Әл-Әсфаханигә хат яза. Ул хатында Әл-Бәйсәни э, шундый сүзләр китерә. Дөреслекдә, минем уйлавымча, бүген китап язган теләсә кайсы кеше, Иртәгә һич шиксез, әгәр дә мин шушы өзекне үзгәрткән булсам, яхшырак булыр иде. Әгәр дә мин шуны өстәгән булсам, яхшырак булыр иде. Әгәр дә мин башта моның хакында сөйләгән булсам, яхшырак булыр иде. Әгәр дә мин моның хакында исмек искә алмаган булсам, яхшырак булыр иде, дип әйтәчәк дигән. Һәм бу чыннан да шулай. Әгәр дә укучыбыз бу китапта нинди дә булса хата-кимчелекләр очратса, ул хакта хәбәр итеп, безгә дә файда китерсен, Аллаһ аңа хәерлесен насыйп итсен. Арышның бөек Раббысы, юмарт булган Аллаһтан шушы хезмәтне үзенең киң рәхмәте белән кабул итеп алуын, шушы китап аша һәркемгә файда китерүен сорыйм. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям кем кешеләргә шөкер итми, ул Аллаһка шөкер итми дип әйткән. Аллаһ пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтен таратуда, бу китапны әзерләүдә үз вакытларын, мал-мөлкәтләрен һәм башка төр ярдәмнәрен сарыф иткән бар кешеләрдән дә разый булсын. Гөнаһларын кичерсен. Вакытларында, мал-мөлкәтләрендә, гаиләләрендә, гыйлемнәрендә бәракәт бирсен һәм фирдәүс җәннәтләре белән сөендерсен. Амин. Әлеге китап хижри исәп белән 1445 елны Рабиул әүвәл айының 20 көнендә тәмам кылынды. Бу исә милади исәп белән 2023 елның 5 октябрь көненә туры килә, дип язылган э, кереш бүлегендә.